Mozinhu dja lavanta dja ben Mozinhu Algen ku sa trabadja saiba ma bu ta panha novu amizadi Dja N ten três kolega di trabadju si el ta txoma un di kes sta ki di ki el ta kre Sô fan mozinhu Sô fan Nha fan un nha fan go Mozinhu monti algen ta konfundi kel ki nu ta fase na vídius ku kel ku ta ba xou ma ki ta kuzê ma bu ka ta trabadja. N fla, Nhasa, bo ka pensa ma bu ta trabadja la? El fla, Nhasa, porra, bo é famozu. N fla, Má si bu ka trabadja, bu ka ta kume. Bo ta ntende? Mozinhu, mozinhu, alvês é ka tudu kusa ki bu ta fladu ki bu ta kridita. Mozinhu, alvês é ka tudu kusa ki bu ta odja pa bu faze sima. Odja, mozinhu, ten kusa ki bu ta fladu, mozinhu, es ka sai ma avê bu ta obi vós di algen ta pâpia. ta pâpia un kusa ki bo nunka bu ka ta pasa pa kabésa ma kel algen ten koraji. Mon sinha, a hanha ordés, si ta da pa volta pa tras, N ta volta pa tras ku un réstu di algen ki N konxe? N ka ta konxe-l. Mosinhu, ami N sa ma N ta era i N sabe ma N ta fase eradu. Má mosinhu, ten un kuza ki ti oxi N ka pensa-l ma ten algen ki ten koraji di faze-l. Mosinhu, ten montis tipu di algen runhu. Ten algen runhu ki el si runhesa é ku se própi família, si runhesa é ku se própi fidju, si runhesa é ku se própi irmon. si runhesa é ku propi si subrinha. Ei si ei se si linguara si maldadi é so ku kel algen ki ka meresi. Mas ta ntende? Ki ka meresi. Ami nta atxa gosi ma ei ta pari un fidju dipos ki ki ed algen bu ta maltrata kel mininu ou un pai ta maltrata kel mininu. É tristi, mamo si djintu algen. ki sta li. Maldadi ki bu ta fase, maldadi ki bu ta kridita, maldadi ki ki dja bu sta avé bu ta foka na ton di maldadi ki bu ta skese propi di bu vida. Nhu sinha mi dja N konxe un xis algen. Nhu sinha ten kusa ki algen ta flau bu ta kridita. ki ka nada aver ku bo, u ta po kabesa na tebe sedu ka ta duri. Si bu ten konsiensia, bu ten, bu sabi kuse ki é amor, bu sabi, dja ku suma gostadu di el, dja bu sabi kuse ki é amor, dja bu sabi, bu ta xinta, bu ta pensa u ka ta ka pensa, bu ta fla pura. Modi ki Dios é kapas di po un algen ton runhu na mundu si? Modi ki Dios é kapas di po un algen ki ka sabi kuse ki é amor, un algen ki ka gosta nen di si kabesa,

Bu ta atxa ma kel algen sta durmi? Algen ta, algen ta pu un si, ten un, avês vós di algen ta pâpia ki si ua, si, avês ki ka nada ku bo, má ben bu ta spanta. Avê bu ta fika, bu ta fika tuntu, ta fla, pura. Ten algen ki é tristi, ten algen ki. E ta txema mal kada vez ki e fase maldadi, kada vez ki e oia lágua di algen, kada vez ki e oia algen ta sufri, más e ta gosta. Ten algen ki ta alimenta más na maldadi di algen, ten algen ki ta alimenta na sufrimentu ki e ta fase algen xinti. Ten algen ki ka ta konsigi oia se vólta, ten algen ki ka sabe kuzê ki é palavra filisidadi, ki é palavra amor. Nhu sinhor, avês ten algen ki. Nhu sinhor, avês, nhu ka sabe, avê, avês algen ta flau kusa, ta flau kusa ki bo ka ten nada avêl, bo kê flau bu ta fika más, bu ta fika tristi. Ten kusa ki algen ta flau, ê ta fla-nu fasin kel-li, ta fla-nu fasin kel-la, abê bu ta xinti, bu ta pensa, bu ta fla, sera ki kel algen ê sabe kuzê ki é Diós? Ka kontenti labanta bu, ka tranha ka di bo Da bu un gatiu koka, tranha ka di bo Kunpra karu, sima N sa ta fla N sa li na fasinha la igresa si algen ta da-m un gran sima Fla mi N da-ti bu koka, tranha di nos tudu Bu maxe sedu ku nha enerjia, N ben da konsedju Medu di ningen ka tene. Nta ta briga N sta li N ta fase nha live N ta da konsedju Sta ta intende Ami N sa li ki jetu Mi ka ta faze algen mal Ninhen ka ta faze tan Ken ka sta kontenti Kunpra karu Bendi karu Tran e publiku E di grasa pa no Mok Mos ninhen sabe Mi ka Mi ka ten papu na lingua Mi N ta papia Ken e ki mas omi pa da-m soku Algen ki ramunga Ramunga Ami Ami e fidju di Dios Ami Dios ta da nha enerjia sedu pa N papia. Aki nu ta sta na tran ki nu ka ta kre barulhu nu kunpra karu na rikadu ki kin kre txoma nkonta nu sta visi mi algen nu si ta ten algen ta ten algen abes nos boka nu ta papia be boka ta tapadu ten algen ki runhu nos ka sta ma abes ta ten abes algen ta konta un kusa ke fasi be ta bo nos. Esta é mos, ta viu? Ai ben tu nha voz ta tene martelu la ta te pikarela te tudo kus. Ka ultimus tempu li pa un sta priparadu propi pa kes genti mal ki ten kurason di maldadi. Nhos pensa pa N te medu, N flau. Ami N ka ten medu di nada. N ben la di, la di fóra, la undi ki ómi faka mudjer matxadu. Un sinhor bes a mi, N ta fla-m un kuza. A mi, N ta fla-m, Beto, abo, abo, abo di poku ben ku bira ku ta tege roku doxi la, bu fika patakeru ma N ta pega-u sedu. Mi N ta pega-u la na kasa.

Kel-la N ka seta ti oxi, ma é fiju ki minta. Dja N da, dja N dadu, dja N pila, dja N rapila, ki N ka tene medu di nen. Ami N ta la, N ta sedu, N ta fase nha labi, nen suguransa ta ben. Dja es kon xama-m, N ta fase nha labi, N ka ta teme, N ka ta tene medu. A merda! Si bo é merda, ba kama na kadera. Si ta brinka ku nexu di ki jetu ki? Ami é abensuadu, nhos ka sabe? Nunzi nha ten algen ki é ruju kredu Nunzi ultimus tenpu li sin kada bes ki nta fase nha live kada vez algen ta ba ta kumesa ta da kon ta flan kusa ki ta pasa ta flan kusa ki ta pasa ku si irmon ke ta pasa ku si pai ke ta pasa ku si mai ke ta pasa ku si propi mudjer Nunzi nha ven ta fika ta flan nunzi. Alvês algen ta konta-u se prubléma. Algen ta konta-u kusa ki el ta pasa. Bu ta fla, Bu é ómi más filís di mundu. Atende-m. Bu ta odja ma bu é ómi filís. Má si ten algen ki el ta pasa mal, ki Ten algen ki el ta pasa mal ku mudjer. Ten algen ki el ta pasa mal ku se pai. Ten algen ki el ta pasa mal ku se mai. Ten algen ki el ta pasa mal ku se irmon. Trem ka ta pasa mu bu se ai ai ai trem ki ta pasa mu é ku munti kusa ten algi mu tinha ku nha txapiou ten nomi ki nomi di txapiou é pitada nhas obi ai ai mai di séu mu tinha tudu algen nhos pripara sta kuazi ta panha algen ta panha féri tudu algen ta diskansa kin ki ta trabadja na obra di li pa di li pa. 23 dia 22 ta panha féria ta ba diskansa ta bin di féria la ta bin di féria la pa dia 16 dja ok n ka sabe kada ken ta panha féria di sima di otu mi dja gosi kas trabadja na kel óbra más ka trabadja na óbra más bon dia mos ómi di trabadju un monsinhu n ka pensaba ma ku algen ki tene karu la kabu verdi ku kasa ku biskiléta ma sa ta pasa ma el N fla nhos, ma otu algen na rua ta anda la, bu ka ta sabe kuzê ki sta ta pasa. Vizinha, Konpa, N sta un tal Justinhu, sô ta manda-u bóka désdi onti. Abo, kê? Justinhu la si, Abo kes ómi ki mudjer di ka sta ta da kusinha déntu kasa li nsin, es sta tudu-tudu. Es ta panha ses prubléma dentu kasa, es ta ben, es ta inkansa kabésa. Ami dja, ami dja N fla, ami ora ki N ta mexe, N ta sai di li, N ta bai nunde ki es sta pa N bai pa el, pa kasa kel-la, kel-la, kel-la é un ómi la Kabu Verdi ki, ki N ta bai ménbra la Kabu Verdi, el ka fika ka pruntu dadi ondi el ta kansa kabésa. Mozinhu, mozinhu, dja li. Algen ku koraji ta pâpia verdadi ki oxinti medu di pâpia, ki oxinti medu. Nunka algen pa intimidau di kel kusa, basta ba ta fasi bus kusa sertu, basta ba ta fasi kel kusa ki bu gosta. Kurxa ningen, nen diabu intimidau. Inportanti pa bu fasi kel kusa ki é sertu pa bo. Ma é ka sima kes algen ki gosta, e ta fasi so maldadi, e ta kridita ma kel maldadi ki el ta fasi, ma kel-la ki é sertu. Mos ten avê, bu ta oja un algen. un algen, ningen ki ta sta obera senpri kel algen ki ta sta dentu ku bo e kel algen e puta, kel algen e bandidu, kel algen e ladron, kel algen e dodu, kel un algen kel un algen ki ta pâpia mal di tudu algen, sta entende? Ta fala mal di tudu algen, un algen e el ki é sentru. Agu ningen ku ta sta ku nu ta sta ku mudjer e puta bu sta ku kela e amigu e bandidu e drogadu bu sta ku kili sta ku keli kila ke mal di nos pa nos pa fadianu no nu ta julga algen nu ka ta kre pa nu julgal bo ke bon algen bo ke masu bo ke ten ruspetu bo ke un omi di kala bo enten. N ka ta buska konfuzon. N dja N sta xintadu na sin, sta un kalu di algen nha ladu na sin, N ka ta pasa nha lábia pa fla mérda. N sai na pé di skondu, N ta bai ku makiadu rus di papia. N ta mostra-l si pensa ma ami ka sta ta faxi ta ningen, ma sta dentu di transporti públiku ami N ta teme. N ta sinti sta un monti algen ki tene prubléma na kasa.

Nhos irmons dja mi ta tra-u, N ta tra-u senpri N ta sai di kasa. N pode panha, N pode panha tran e sais óra i kinzi, má N ta panha, N ta panha, N ta panha sais óra i kinzi, má N ta panha sinku i tal sô mé pa N fase nha live. Sô pa mé N fase nha live pa N mostra nhos ki sta li, ki ta sigi-m. Nhos ba na nha kanal Verdadi pa Fla, nhos subskrebe. Gosi N ta fase live sô di párti di manhan, ki ka ta ten más, ta ben un, ben ta fase live ta ben un monti algen. Ta ben n konta si dor na live algen ta fla nau ta di me nomi sta munt algen ki sta sufri mosi sta munt algen ki pasa mal oh oh em morgê txon e o diza konta verdadi dja pasa algen dja algen dja kustuma dja kustuma dja kustuma kontau dedu algen ta fika ta papia mal di algen ta fika ta pidi. Ta fika ta aponta-u dedu mau, Bo é kel i kel la. Má sinhor, a ka odja algen ta pâpia mal di algen. Kel algen meste peta perefuzu. Ten algen ki ta pâpia di algen di nada, sen bu faze nada. Sen bu faze kel algen nada, el ta pâpia mal di bo. Imajina, algen ta pâpia mal di se fidju, algen ta pâpia mal di se mudjer, algen ta pâpia mal di se irmon.

ta manda es irmon di Jan sta di sta di tran na ta papia ku nha mai nha mai ata kontan ata kontan ata kontan ata kontan kusa ki ata pasa la covid kil kila e un un portugues fla karal di merda ta fasi barulhu fla fasi barulhu la abri boka djo djo djo stinhu sta pa li Bom, abo mi, on- abo mi onti, a mi carne na casa nunca tá comi. Mim tá comi carne congelada, mo. Gideira, tem três gideira f- pão de carne, mas ontem ba- mi com o preto não compra carne, mo. Carne fresco. Carne fresco.

Bu ka krê da bu lisu pa kunpra karu ódi karu. Bu dintu tran, dintu tran bu ta sedu, ta fala ku bu mai, bu ta fala ku bu fidju, ta fala ku kiliabô, bu ta pasa ténpu na trabadju. Na trabadju bu ka pode pâpia na tilifoni. Na tran bu ka pode pâpia na tilifoni. Dintu kasa bu ka pode pâpia ku na tilifoni pamodi di kusa. Agoa, nen dintu tran kasa bu ba soti di na kadera. Na soti di na kadera. Dja fase kiston bro pa nhos oial bro. Oi sa na mi bai Algen kre manda na si kasa kre manda na Dintu tran ke tran e di stadu Tudu algen a a ku kre algen pa fase revoluson na tran Kumpra karu wadi karu Se sta ku vontadi e lamanta e lamanta Agora e e pa e fla e fla merda Gon Ramunga Oi dai diskontrolan vidio Dai diskontrolan vidio diretu na tenpa pia algun kusa dritu Dai diskontrolan vidio

Kunpra karu, es bindi karu pa es pode ta faze rabulisu dintu tranka. Na kasa ka pode papia, nha. Na trabadja ka pode papia, dintu tranpa ka pode papia. Es mata kabesa. Ai kuzê? Omi i Ramun ka fla fede, fede, es ba tranka dentru di kadira. Ta brinka ku meu? Sô na ramunga un si. Sô na ramunga. Inda ten medo. Inkrê para un suku na rosa pa nka trabalha. Inda panha dô medo di féria. Algen ta frunta bu. Sô ramunga ti koka. Ô inta fora bu lisu. N ten konta. N ten konta kuzê. Dôma nka N ta. N ba tra nha faka propi. N ta mostra kusa. N ta mostra undi mudje ta rieta gosi. N ta undi mudje ta rieta gosi.

Es krê pa algen pâpia na transpórti, es ta sima. Es ta fudidu, ka krê pa algen pâpia na tren. Mosinhu, N ka kel algen. Si bu ka krê da bu lixu, kunpra karu, ódi karu, bu ka ta, bu ta bai silénsiu. Ta bai silénsiu. Algen ka ta fala, Abi na kafé. Dentro tran é público li é di graça Ami ku nka ten ki ta fla tran ma modi sa ta manda ok El dixi nu bata kumedu suku gosi nu ten ki ta fla Foda-s Nho so bixi na nen sen penga nha fama nen sen el ta konxedu na nha live el ta fla tran munga txeu Sedu no sedu si sedu tran munga bo sima sa ta fla si ba ta fla sedu bu nu ta fla nada nu ta bai ka sta un mudjer asi ami nka pudi. Abo di ntu tran, so barul di tran ki tran ta fase ku kel ronku ku kes kuza ki ta fase e sufisienti. E sufisienti, mas nada. E kuse mas? Kuzê ki N sta ta da-m un gadjô? N sta ta da-m un gadjô pa ke? Bem da-m so ku na boka li. N tege denti li ki ya kebra, ne? Keli ki ya kebra, e mi mete pa algen da-m so ku ne pa N ba pudi oru. Neli ta ta varri, dja manxa. Ozinho onti, ozinho aves ta da-m dor di munti algen. Teu mina fla nha somi ku maridu N ta fla tudu kusa. Nha maridu dja ten dôs mês i tal ka ta da-m ku obu. Kuzê ki N ta fase? N fla kusa, kuzê ki ta fase é bo ki fase, é bo ki ranja bu zangaru, bu blingaru. Konforta, konforta. Maridu Gari, N fita, ami ka ta mora di li. Ami sta xintadu ka el bari Mi na fla ma el fla Nelson ta ma tudu sesta-fera ta sai ka ta ben kasa El fla ki inda ta txia kasa ki i ki ten rezan ma N ten ki pui kumida na el fla nen na mikroonda N ka kre pui kumida na mikroonda ma pa kenta non N fla timenti el ka intxau boka el ka pilhau boka bo ka ta toma atu mi ka ta toma jus mudjer omi agrisivu omi bandidu omi. ki ta matratas, es gosta di el. Nton, a ku oja kes tipu di omi ku kes atitudi la? A ku tene omi ki ta saia na bo frenti di algen? A ku tene omi ki ta kumesa amesau ku palavra? A ku tene omi ki a kumesa ta da fomi di zekinha? Bu ka ten omi, nau. Bo bu sta soltera ku el a konta e pur isu ki N ta fla nhos un monti nhos kre vivi mas pa boka di mundu pa algen fla ma o nha pilar e sima mi nha fla pu na facebook nha pilar agu es ki e ka nega pu e ka nega pu masa na pilar pilar N sima na pilar pilar di munta N ku nha pilar na facebook mas el inda na nhos nha pilar. nha marido pa senpri. Nen ku el ka pa senpri, otu na nha marido é pa senpri. Nhos ta da pa dôs. Nha Pilar, nhos nha ta fase moé pa nhos oia ke kau ved grandi pa nhos konxi. El pai kontra ku mi, Pilar, nhos ami n'ten medu di el di Maria. Sen sa ami n'é aso di ke jetu, abensuadu ku Deus. O ori di abo ka sta na trabadju? Eu dizi, abo ka sta na trabadju. Nhos sabe, kes genti ta trabadja pa ses konta li. Disi, Ki ta da? Ta bu tilifoni la, ta odja nérsu ki jetu ta pâpia. Anda intindi? Mi na fla, Nha Pilar. Ai, au, el disi, Kóve é diâniu ku gosta del mui. Mos nha ku tene algen ku ta gosta del. Nhos oi kel lixon, au, ten algen ku ta gosta del, su guarda pa ningen ka da kónta. So a leba Facebook ki bu pirdi. So bu leba Facebook, bu pirdi pâpia.

Kabuverdianu kre ma anda na tran na Lixonburgu, ma ma anda na burraca el kadera. El sta la baxu. Kabuverdianu kre ma anda na tran go. Ago es pensa, eh, Kabuverdianu ta intimida un monti algen, ma mi Kabuverdianu ka ta intimida un. Nunhun. Ami n ta fase nha live undi ki n ta fase. Mi ka ta fase nha live na kafé di algen. N ta faze live na na nun sitiu ki ta inkomoda argen. Dintu tran, N sta xintadu, N ten live frenti di mi, N ta faze nha live, N ta ben ta konta nha partida, N ta faze nha live trankilu, N ka ta faita ningen. Bu ta ben mutu argen ta faze live ta pul, ami N ka ta pul live pa frenti di argen. Mi N ta faze nha live, N ta poi ngata pa baxu. E fla merda. N fla su su ka sta inkomodadu, kunpra karu, bali karu. Tran e di nos tudu, tran e di nos moku. Tran stadu di Luxenburgu ki pul pa nos tudu pa nu mu, N ta pa nu.

N anda nervozu kantu ki N manda bo ka. N fla, N manda bo ka. N fla, N ta purvi pa bo. Gosi di si. Nhos sta ta. Kel kabuverdianu e gosta di intimida nos, se, se rasa. Nhos ta ntende? Es gosta di intimida se rasa. Ta, ta, ta, ta, ta manda-m, ta manda-m bo ka. Bo N ta panha. Ta manda-m bo ka. Ta, ta manda bo ka. Merda! Mozinhu N toma Oi Anixi di meu Bon trabadju nha amiga Ta manda ben Mozinhu Kabuverdianu Kre manda ku na tran go Tava na tran Staba un genti la Ta fase rabuli Se ka papelon Ami mozinhu Na fase nha live Trankil N ta da konselhu Dja dja kre ndukan Aki nhos nhos ka pode papia Ka nhos papia. Palerma di merda. Bandidu di merda. Nen na bu kasa bu ka ta manda pamodi bu ka ten bordador. Agora bu kre manda agora dentu tranda algen. Mon sinha nos nu ta tra nos tudu algen sabe nos tudu nu ta trabadja tempu di sedu djoli di 8 ora ku ta pega trabadju mi ta pega trabadju di 7 ora ku ta pega trabadju ti 3 ora bu ka ta papia na telefoni pamodi e probidu di papia na telefoni ya ku sai di trabadju ta sai di trabadju pa fasi kumida pa pripara di no a otu omi ta ten mudjer dentu kasa ku mudjer ka ta dexa papia pamodi amanti e txeu i ka ta pa ka ta da pa papia la na kasa. Abo li nton tantu bu ten direitu na papia ku bu mai ku bu fidjus ku bu live ku bu live nton kau venenu dja dja eu e abraham ku tama ramunga e apruveta ta ramunga e fla ah merda N fla e merda nau su ka sta kontenti u kump bo pa kumprau karu vendi karu N fla e kuzê N fla papia nu ta bone kumpanheru gosi di nsin e ka ramunga. Monti di monti di, di nos pretu, nu ta ia branku ta ramunga. Branku ramunga, N fai fegadas. N fai kusa, ka bu, ka nu nu seta ningen no. Dintu tran, tran, so rabursu di tran ta komoda tudu avion. Nos e so runhu. Dja e provia ta e papia, e papia. Kantu ke, ke, ke, tran sa vixi? Ya. E, e provia ta e papia kantu ke, ke N papia pa. Nunka ka N dexa, ka N dexa nhos rasa intimida nhos. Dintu tran e publiku pa nos tudu. Es sedu ku ta pudi fase rabulisu, ma sta algen la ki sta na sta algen kolega trabajus ta kolega trabajus sta la sta munti kolega trabajus la ki sta ta papia sta sta pa juda li pa tras ki sta ta konta se partida kole a kusa di transporti kuma el la bu ta papia ku bu amanti bu papia ku algen ku gosta del bu papia ku bu fidju pamodi na trabaju ka ta fika papia abo na trabaju ka ta papia na kasa ka ta papia poi ten munti algen na kasa ka ta papia na rua na rua bu ten ki ta Fase un kusa bon, nton ka ten tenpu pai pamodi algen ka ten djibi dau kastigu. Ka pode fase rabulisu. Ka fase rabulisu ku amun dodu tanbe. Mas, si bu krê pâpia ku un algen, bu pode pâpia, Bon dia, ami algen ta ami, algen ta djibi dan aminésa. Di ki jetu? Mi é fidju ki minta. Nton, bo ta labanta, ta labanta riba kama, bu ta labanta, ta toma un banhu, pripara. Toma un banhu? Nau! Ka meste konta mintira. Laba bóka, rostu. E ta fika ku dentu ka dentu di tranku uma bafu di bebida fedi ku ta pensa e sta podri ago ka kre ningen pa kre di umi nin tukar aki nho sa di trabadja nho ba kasa nho ba kasa nho ba nho ba nho ba kasa nho omi nton nos nomi ta tudu santu dia tranka grogu na kadeira tranka bebida na kadeira ku se bafu fedi dentu di transporti ta dentu transporti ta kre dumi ma ta mosi ten un monti algen tambe ki sa ta pasa ma ten un monti algen tambe ki mudjer ta tudu omi na koriria nhos oel yo tudu algen ta kori pa nha tranpa bu ka pon di mininu.

Korinti 3, na linha 12. Tudu algen la anda sedu ta buska vida pa otra. Oi, nan, inda faitan, nan faitan kredu, faitan ki 30 minutu. Gosi, ajo ki, ki as meia hora ki nta tra ali, nta tra pa nta fasi nha live. Ago, omi, go kre intimida ngo. Omi, go kre ta fla merda. Gosi na brincadeira, pensa mi rapasinho, gosi. Sabe não? Nhos avisa-m. Un amigu ke manda na tra ngó di grandi duki, uau, kel-li ka trosa. Nhos, un omi krê manda tudu algen ta mai sedu pa na kuriria pa ba buska bida. Omi ku kre manda ko na na na tran di randi duki. Nen na bu kasa ku kata manda nen na muje ku ten tu kasa ku kata manda bo. Kes tipo di omi ku tu ega agresivo li e kes tipo di omi ki ka tradu pitada nen tu kasa. Kes ta tene se problema nen tu kasa. Noti e so gera nen tu kasa ma e sima diabu. Es es ta sai di nho nho nho so e nha konseju. E es ta sai di trabaju. Nhos oi ali, nhos oi. E sta sai di trabadju, e sta kore, e sta, e sta bai entre, e sta entrega, e sta kore pa kafé, e ba tranka bibida na kadera, e sta txia kasa da dés ora, onzi ora ke txia, mudje ta diskuti kodu dentu kasa, tudu mudje dja sai ma ngata konta fetadi, mudje ta diskuti kosu dentu kasa, ha bo ta sai di trabadju ka ten kasa pa injudan ku mininu, ka ten kasa pa un fasi keli, un ta fasi kela, bu ta sai ta txia kasa mo ku txiga, su, bo ten banhu ka ta toma, subi kama dieta, e. Mudjer ta diskuti ku el noti, di noti, ta dikuti ku el di noti, pamodi munti mudjer tanbe ka sta ta trabadja tanbe, e nau, ta trabadja sin, ta di, ta fika ta diskuti ku mudjer, ku mudjer di, di noti, ta du, ka ta durmi la na kasa kuasi, ka ta mutu durmi, e gosi krebe durmi dintu tran go, nau, no, no, no, dintu tran, ami dintu tran, imi nga ta piaba idukadamenti, nga ta falaba baxu, nga ta falaba baxu ki nga ta nkomoda ningen, nga ta falaba baxu, so ki yo n ta, n sabis, ami nga ta falaba baxu ki nga ta nkomoda ningen, o ta ntende. E ago e joven go e joven pa un kabuverdianu ku ta oia na stilu un obi e ta oia kusa di brazileru vidu di brazileru ta fla klaru kanpu vidu di mane ki ta parse kusa ku tudu e e luxenburges kumesa ramunga kes kusa o kel kel la ta rumi o N tenta papia mas baxu a el dja N fla merda N fla merda nau. Kunpra bu karu, bu pô bu kadeira dentu di el, asi ningen ka ta inkomoda-u. Li bu ka ta manda lei di grasa ki Grandi Duki da pa nos moku. Kawen Kubabe, N pensa el ta da-m un ga propi. N pensa el ta riponde pa-u. Ten ki kabuverdianu ki intentadu ki ta buska-u gera. N pensa buska-u gera. N ta N ta brigadu na live. N ta brigadu dentu live, na live, el sta na brigadeira. Ago N ta dexa-u nha rasa ago, ka ta dexa-m pa N da konsedju. Pamodi e kre manda na badi e ta da na kas. Bu kre dunbi-dunbi na na kas. Satana di mete. Es e munti ki runhu. E si un beta un bes tanbe. E si un bes, un so un bes, kuma ki n pasa? Tudu omi. Maja si kabra. Tudu ómi ki ten si mudjer, maja bu mudjer. Ami N sta, N ka ta fla nómi di xou pamodi dja kel mina tanbê é mutu fixi pa mi. N sta na xou, mina mina dja no N sta la déntu, mina dja dja manda suguransa txoma-m pa ben tra fotu ku mi, nha fan. Nhos oja un kuza. Mos mos fla si Mo si nhos ka sabe ti undi ki mi N ten ami é podri ku nha bóka li. Mo si nhos pasa pa kabesa ti undi ki mi N ka ten kónta ku nha bóka, N ka ten. Mo, e, mina, ami, seguransa ba txoman, ma sa un mina li ki kre tra fotu ku mi, ki di kela, ki di kela. Mosinhu, mosinhu, tra fotu ku fan e kusa más sábi ki ten na mundu. E, e, mina kre tra fotu ku un mina go, txeu pu mori, ah, moça, mudjer sa má ki tra fotu ku fan, ku, ku si, ku se, kusa e mori. Mina ben tra fotu ku mi, e, Moa fla si, Nhos ki atrapa famozu, dja ki nhos bazadu tiru na tra fotu, fla konbe, mi ta fla-u, si bu ka omi, si bu a ku tene bu kabra, bu ta maia bu kabra. N fla-l, si bu ka sta kontenti, maja bu mudjer konbe. N fla-i diretu, N fla-i, mudjer di bo ki txoma-m pa mi tra fotu ku el, ami n ka konxi bu mudjer. N fla-i, si bu ten ku prubléma ku bu mudjer, ka bu é un pulisi nu ku ta lisi-m. El fla, Nan, Nelson, N ka ta brinka. N fla, Ta brinka kuzê? Mudjer di bo, el ki txoma-m pa N tra, a ku tene bu prubléma ku bu mudjer, ku tene bu kuza, ka bu a fésta ku el. Bo ta fla, ta da mu, ta da mu, ta da mu. Bo, bo, ami kustuma txeu algun mudjer na mundu pa tra fotu ku mi. Ami ten algun algin ki kustuma fla neas, ta fla ma tra fotu ku el. Nen kantor famozu ka ta fla ma N pidi tra fotu ku el. Ki imajina, ki imajina bo kes, kes ómi ki é mai amadu na es txéu. Sta ben monti ómi ki ta, ki ta transmiti, ki ta, ki ta pensa ma tra, tra fotu ku un algen ki bu gosta di el ô un algen ki bu gosta di se múzika, gosta di se vídius, ma bu ba ta deta ku el. Nau! Si bu sta ku prubléma, si bu sta bu, bu tene bu kabra ô bu txubada Ki ki ka te korda ku ka ta ka sabi rodia e korda ka u ta afronta algen pamodi ami nka ta pidi nin arti ami nka ta xopa ma fla algen pa tran fotu pa tran fotu ku mi ami ka ten mi nen artista menus mudjer propi ka ten nin mudjer artista ki ta fla mi ku suma oja nka rapi nel ami no ami mi fotu nka ta ku mi fotu nen artista e poku artista ki nsoja na fotu ntukan nten monti fotu ma nka mi nka e poku pa oja. Agó pa pa ben pa ben pa pa ben pa, pa intimidan kaba kaba verdiano. Aki nhos tene nhos omi bandido ou nhos mudjer nos ki tem cabeça variado. Nhos de trás na casa kul. Pa nhos ka pur alguém atrás. Ah, nhos ta da pa fama outro, não sei se pa prinda na mudjer de omi etc. Foto. Fai prinda não, bu mudjer ke ta prinda na, na nos. Bu mudjer ke ta prinda não, fai maia bu cabra. Aku tene um mudjer ke ke prinda na nos pa nos é bonito, bazof, famoso. Kele é o problema. N fla, Nhas, ago go prubléma ku pâpia go ten. N fla, N ta krê pâpia un dia panha-u ten soku na boka. Panha zóia si nhô ka ta ta tanpa-u kabésa ku tiru. Gosi nhas ta pensa ma muri di makaku. Ago bu mudja ta ta txoma ta txoma-m ba tra fotu ku mi inda? Inda é bo ki ten ras di di pâpia? Nhas, N ta N ta si N baza es éka di agu, go ta pensa diabu kama na el. El ta pensa txu kama el ta kóre go di kasa go más rápidu pusível. Por isu ki nhos ta fla algen, N ta pâpia. Ami tanbê mi pâpia, N ta pâpia. Ago algen go ta fronta go ku, Bo ki ta ta txoma algen pa ben tra fotu, inda inda bo ki ten ki ta da satifason a un? Sa monti omi kes é parvu e ka sabi es ka sabi sta na kau madja bu kabra madja bu txubara bu dexa bo dego ami é soitu e ama mi nton ami nton nka ta ami nha nka podi tra fotu ku ningen pamodi ta bo ka gosta kau ma su ten mudjer dentu kasa ki pitadu e ka di bo ki bo utri abo di bo e so komi bebi dentu kasa kila é prubléma ka di meu sa monti omi ki ten mudjer mas mudjer e ka di se nau monti omi monti mudjer. Es teni maridu, ma maridu ka dissedu, no, maridu é otu. So ki aes sa ta guarda maridu di kel otu, es sa ta ngorda galinha pa gotus pa gotus sera. Bai ntende? Agora ta fla, a ku sta ku prublema, olha, ami si N sta ku prublema, si stamo ku mudjer ki N sama, N sta ku prublema, N ka ta ku el diskoteka, N ka ta ku el diskoteka, N ka ta ku el num kau ki fla di pa pa N sa dou, sa dou, N ka ta ku el, N ta fika la na kasa, si kre bu fika la na kasa bu txora, ma ningen ka ta odiau, ka ta odiau ta txora.

Pamodi ami N ka sta enpanha i na nha live N ka sta ndima ningen ki ka sta li. N ta dime nha mai, ki el é di meu pa sénpri. Ô N krê ô N ka krê, nha fidju, ki é mi ki pârdi. Bo ta intende? N ka ta dime nómi di otu algen pa N fla i pa N fla algen kila asi. Algen ka kudime nómi di un algen asi asi. N ka ta fla ma é algen, mi algen ki é nôs é mal ô algen ki é nôs é kusa nau. Ah ku sta na live ku algen ku ta limia nomi di algen algen ka rispondeu ka bu limia o ta intendi pamodi ami nka ta a minha live nta fasi ma nka ta limia nomi di ningem di ningem ki sta na live ki algen sta la na si na si na si vida sta la na si kusa nka ta limia nka ta limia nomi no bu ka fla nada di mal no ma so ke ku algen sempri ku sta na un live ku dja limia nomi di un algen un bes dos bes ki ese ka rispondeu ka bu limia bu sabe aves bu ta bu ta limia nomi di algen algen ta sai ta fla ta fla no sta na bu vida pur isu ki mi nta invita di di no no nka ta kome ese pidi diskulpa no.

Pamodi mi ten muita algen ki ki di-m, é sô si nómi, fla-ne-a sô, abo sta na nha vida, bu ta pâpia, ki é sô mintira. Mi, mi nu usa-m, má amô sin, txan djobe sô pa N perde, pa N perde. Korinti 3, sai 24. Nha, mo sinhu mundu é gó, mo sinhu mundu gó, tudu algen ta labanta sédu pa da manhan pa ba buska pon, pa bu atxa nos ómi, nu ta resebe nos dinheru. Nu ta rabenta-l mó ku fin di simana sô ku bebida. Otu ómi nen karni ka ta kume, ta bebe sô bebe. Anji, Oi, oi, oi, ma é verdadi? Alvês un kusa bu ta lime nómi sô, bu lime nómi di un algen sô. Algen ta bai fla algen ta fla ta fla nu ta pâpia na bu vida ki é so kasi i na imajina si bu para live intende au gosta ma kabuverdianu ma modi bu pâpia ben kel algen ku ta fala ben di el i kel algen ki ta ki ta fala ki ta mundu boka di mundu ta pâpia txeu nu ten kriola bunita nu ta na bazofu bom dia ustad.

Algen limia nomi di un argen konba, limia un fla konba, ku limia nomi di kel argen la konba, e fase el komu un txokota. Bo kabuverdianu gosta di di di di konplika kusa, so ki mi, ami dja N sabi i N ta sabi sal, dja N sabi modi ki N ta da ku nhas povu. Ô mi dja N sabi ma nhas povu i me povu maldadi di di mo di ten munti argen, ten argen ki abo pode ta limia bo, mi mi N ta ten manera ki N ta fla bo, bu ka papia nada di mal nau, bu ka fla nada di mal, ten argen ki ta komentau un kusa.

Ami n ka podi sta na live li sin pa n fika n ta papia n ta fala li ta e flanu sima sta li n ta orizi e orizi n ta fla si nomi kin ki sta li n ta fla si nomi ma e nos konfradianu dja n pasa pur isu txeu algen ta bu ta txeu algen ta fla si ai bu sta na live ta di nha nomi kel kila nho dexa nha nomi n pas kel kila ka bu e ka li n dexa nomi n pas ami n ka podi ben na nha live pa n ta di nha nomi di algen ki ka sta li nden kaba kabuverdianu ta panha. Ta fika ta komenta, ta fika ta papia na. Nga mi ka ta seta ningen pa pa pa npla nomi. Mi munti algen ta ben na nha live ta fla ta di nha nomi di otu algen. Algen ka sta li ku di nha nomi, ningen. Si bu kre fla ku kel algen bu txoma-l na privadu nha na nha papia. Ôs ntende? Pa bu mi kada vez mas ki bu invita mas bu ser felis. Ôs ntende? Ami nta ami ami senpri si nhos ta la pa nha live, nha live nka ta nta limia so algen ki nha amigu. E poku algen ki ta limia nomi na live ki tenta nha live ki ta limia nhos nomi. É kel algen ki ki N sa ama ka ta akuza bu. Abês, abês, bu ta pâpia un konbérsa, un konbérsa ki N ta panha ta pur dôs ku três ku kuatu. Ô ntende? Mi N pasa pur isu. Mi N kustuma sta na live, na live, mos límia, límia algen ki N ta tinha ku el, algen ki N ta tinha, ki N ta tinha ku el, ki N nu sipara, límia na live. Abo, mi na sta prenha. Ben kaba ki mi na staba prenha, mi ma sta prenha di otu omi. Nho ba ta, nho ba ta poi nhos oi asin ten rezon ka ten rezon. Mi na staba grávida di otu algen. Da kustu ki mos ben, si maridu ben manda mensajen ma N toma fidju, mi dise el, nhos oi, ergen, nhos oi, nhos oi ati undi ki aven ta tinha rezon. Argen ta tinha ku mi. Ta tinha ku mi, kantu algen sabia ma el ta tinha ku mi. Dipô nu N sipara. Nu, nu sipara, i ben raja si algen. Algen kaba ku fika prenha. Mos ben na nha live ben komenta ma n tene mudjer prenha na tai kau. Mod di minina ten siumi di mi ben manda mensajen n fla kompa kuidada ku txeu kusa ki nu ta oja na redi sosial, kuidada ku txeu lingua di algen, kuidada ku txeu kusa pamodi ka algen gosi kel kusa ki algen ki bo ki bu ka ta kre pa bu fasedu kela ku ta fase algen bo ta ntende. N fla-i, nos tudu ki sta na un di nos é ómi. Nu ntende? Ruspetu é un kusa bunitu, má é pa nu sa, pa nu ruspa, pa, é pa nu sa, pa nu sabe da. Argen ta panha-u, ta pô-u na uma konfuzan ki u ka ta sabe. Imajina, kusa ki ta ta-u é, argen ta ben komenta li nsin, dja sa ma argen, mi na sta grávida, sa ma N ka ta é ku minina. El ta ben komenta na nha vídius, na Insta, ta fla ma N ten mudjer plena ta é kau. Nhos odja ti undi ki kau ka ten anu é kapas. Pur isu ki mi N ta limia, N ka ta krê pa argen limia nómi di ningen, nómi di ningen. Pamodi ta limia nómi di argen? Algen ta pode ba fla si, Ah, mo sta sériu na bu vida ta pâpia. Sô kel la dja é bon, é bon própi pa algen panha pa fase. Nhos odja ti un di kimoz ki pô-nu na konfuzon. Agó nu tene guardadu, mi na dja pâpia monti di txeu, dja pâpia más di kantu, nu tene guardadu dia ki N ba un kau ki N ba pa kes kau ki N sta ma N ta odja-l. N ta txoma mosa ta ben koi si frenti N ta N ta flal pamó N tene sprint ki N tra di koi ke komê N ta ke fla ma N flal ma u ten mudje prenha na si zona li mos be N kre kela e kela ke pro ke ke problema ten un mos ta brinka ku mi ma ten un keli ya dura N tene N tene print tudo guardado na telefone keli ya ten keli foi na ke mare ke i toi kela kende ya no ya no sipara ma di ma di sinku anu bu toi u ta sipara di un algen mundu tenpu ta sa algen dentu vida di bo. Ta garbat, ta garbat, ta garbat, ta garbat, ta garbat Algen la ku si família ku ki sta dretu, filís Algen, Bon, nu ta sabe na Laipu ten un di mé nómi di kel algen mantinu na algen prenha ku kel la ta fazedu Kauverdianu es, Monsinhor, kauverdianu é un rasa runhu Kauverdianu es é kapás di faze, pur isu ki mi N ta taia algen pa ka lime-l Ka pamodi ma N ten medu di ningen, nau Ami N gosta di, di ruspeta, N gosta Monsinhor, ka ten nada ma sai nu faze kel kuza ki nu gosta. Ke kusa ki nu ka gosta? Ke kusa ki nu ka gosta pa nu fasedu ta bon, xi ta fasedu? Ta da konfuzan. N fla, Mons el di otu kal? El fla, Nhas, ami sangu ta tinha ku mina, nhos ta nhos pa salva. Mina nu sta djuntu, nos e nos e felis e mi. Abo un algen ta. Mo dja konxe minina, dja konxe minina, ben konxe-l. Mons go ta ben provoka-m. Ô, na nha diretu, ma N tene mudjer prenha, mons ba da konta ma mons ki ten mina prenha nu konxe tanbe. El fla, Nhas, otu algen ta po-ke na konfuzan. Nton, es siguta i ómi ta pâdi, ta pâdi, ta fika ku dúvida, ta perde kunfiansa ku mudjer. Bo ta intende? É por isu ki N ta fla nos tudu, ki nu sta na nos live, nu dime nos nómi. Ki é di kel-la? N dime anki mi, nton, bo ki sta, nha fidju. Ago, otu algen, si krê é mudjer ô fidju, nau, N ka ta seta. N ka, N ka ta fla pa kal dime. Â, mo sinhu, gósi di N ta. Â, Zé, ka diabu.

Nkontra ku el ku rostu sima nha pilar N ta nhos tudu ómi ki nha tia ta da nhos Nha puna facebook é nha pilar Amor di nha vida Kel-li so djo ki ta sipara E dos simana Algen su kre ser fil su kre ser filis Libra di po di sponha algen di bu vi algen ku gosta del na facebook Konformi algen ka sabe di bu vida ma bu ser filis Bon gentis nha fika dretu.